Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэри бу ааммастыкы видеом буолар хотары долгуйабын кыбыстабын толлобун эрэри хадары эһини кытта үллэстиэх баҕаһанаам оннооҕор күүстээх ол иһин бу соторутааҕыта дьиэ кэргэммин кытта бииргэ бараһыддьыбыт бу гонконг куоракка бара сылдьыбыт айаммытын туһунан кэпсиэхпин баҕарабын бу анаан минэн онну айаҥҥа кэппит таҥаспын таҥынным онон ис сүрэхпиттэн үллэстэбин баҕар тугу эмит туһалааҕы билиэххит хаҥан истиэххит мин санаабын аҕастык кэпсиибин Гонкоҥҥа биһиги Владивосток кураттан көтөн тиийбиппит. Россия олохтоохторугар Гонкоҥҥа 14 күн визата суох олорор көҥүллэнэр. Олус үчүгэй дии санаатыбыт. Уонна куорат бэйэтэ Кытай курата эбит. Уонна уруккута Англия колонията буолан хайда эрэ туох баар атын Азия куораттарыттан хайдах эрэ бэйэтэ даҕаны атын уонна дьоно-сэргэтэ саамай сүрүнэ атын олус культурнай таһымнара үрдүк эбит хаҥарар тыллара кытайдыы эрээри кантонскай диалектэрин хаҥараллар эбит онтукалара атын эбит урукку атын кытай тылыттан Онон дьон-сэргэ атынын сөхтүүбүт культуралара даҕаны атын эбит астара-үөллэрэ бу көрөргүт курдук олус улахан үрдүк халлааны харбыа хаайыылаах таас дьиэлэр бу үүнэн тураллар ону кытта тэбис тэҥҥэ айылҕа олус үчүгэйдик дьүөрэлэһэр Гонконг диэн аан дойду бу үлэһит дьонун куората диэхтэрин сөп аан дойдуттан дьон барыта кэлэн манна үлэлиир, үөрэнэр эбит. Уонна биир ханнык эрэ биэриигэ биһистибиппит Гонконг диэн аан дойду киин куораты баар эбит буоллаҕына ол киин куоратынан Гонконг буолар диэн Нью-Йорк буолбатах эбит диэн эппиттэрин истэммин наһаа сөхпүппүт. Биһи бараһаччыбыт кэммит кулун тутар ортото уонна бүтүүтэ этэ. Ол ол кэмҥэ саамай табыгастаах быһалаах дии санаатыбыт. Тиийэргэ тоҕо диэтэххэ хайдах эрэ айылҕа халлаан туруга үүрбэ үүрбэкки градус сылаас этэ. Киһи тириппэт, сылайбат, оҕо хаппырыыстаабат диэн наһаа үөрбүппүт. Нэһилиэнньэ бу төһө даҕаны экологиялара оччо үчүгэйэ суоҕун иһин тоҕо диэтэххэ кытайдыын чугас турар эбит он кытайтан промышленность бу тэрилтэлэрэ араас били аһалганы бортулуур таһаараллар ону маны ол иһин төһө да оннук буолбутун иһин астара үөллэрэ үчүгэй буолан бэйэ бэлэрэ сыһыаннара үчүгэй буолан доруобуйаларын көрүнэллэр буолан аҕыһуонтан тахха тиийэ олороллор эбит элбэх киһи Кырдьык, Гонконгу тыыннаах куорат дииллэрэ хаама үһэ эбит дии санаатыбыт. Тоҕо диэтэххэ, тыас-уус, араас дьон, кэлии-барыы, дьиҥнээх олох бу киһи аҕыс миллион курдук киһи олорор эбит. Онон хайда эрэ дьон тыыннаах куората дииллэрэ хаама үһэ эбит.

Тоҕо эрэ айанныырга дьон-сэргэ бу наһаа элбэх үп-харчы наада дии саныыллар. Баай эрэ киһи бу аһири дойдуну көрөр, айанныыр дии санааччылар. Ону кытта мин хайдах эрэ сөбүлэспэппин. Тоҕо диэтэххэ, араас албастары биллэххэ, араас ньымалары биллэххэ, мин санаабар бу нуччалыы эттэххэ экономнайдык айанныахха сөп дии саныыбын. Бастатан туран, билиэт ылыытын туһунан кэпсиэҕим. Билиэт ылыытыгар бу Россия иһинэн, Россия иһинэн иһиги айанныыр эбит буоллаххытына, икки сылга биирдэ үлэлиир киһиэхэ барыта төлөнөр. Өссө киниэхэ эрэ булбах оҕолоругар төлөнүөн сөп, кэргэн өлөлөөх буола кэргэнигэр эмэ төлөнөр. Онтон кырынысса таһыгар таххара бит буоллаххытына, кырыныссаҕа ыллы бэйэтигэр дылы дьоно формуланан ааҕаллар, онуоха төлүүллэр. Онтон дьэ кырыныссаттан тахыстаҕына иһи бэйэҕэ төлүгүт сөп. Онон онон экономиялыахха хөп. Онтон өссө миилэ диэн истибиккит да бонуснай миилэ диэн. Бу дьон туһаммыт ыраатта, биһиги эмиэ билбиппит ыраатта. Холобура бу биһи хаччыбытын бары каартаҕа угабыт дии. Каартаҕа угабыт, каартанан баран маҕаһыыҥҥа төлүүбүт, тугу ыраатылаһабыт, ас-үөл, мал-сал. Ол ону барытын хас сүүс сокуобайын аайы, холобура, биирдии, иккилии баал кэлэн мунньулла сытар. Ол программаҕа киирдэххитинэ. Мунньуллар, мунньуллар тыһыынча баар буолар, икки тыһыынча баал буолар, үс тыһыынча дии баран иһэр. Ону бараҥҥын сайтка киирэн көрдөххүнэ, бонусная программа диэн бар иһэр. Оны киирэн көрдөххүтүнэ, бу холобура биир тыһыынча баалы хасары билиэккэ арастаһаҕын диэн курдук сөп. Ол билеты баалынан атлаһаҕын. Инни диэн араас бааннарга программалар бааллар. Ыытылаһаарыҥ ВТБ бааҥҥа баар этэ, Сбер бааҥҥа баар, Альфа бааҥҥа баарын билэбин. Ити араас ньыманы туһанан киһи билиэтин ыларын, сыанатын арыычча чэпчэтиэн сөп. Чэпчэтиэн сөп эбэтэр босхо даҕаны көтүөх. Аны дьэ дьон айанныыр буоллаҕына куруутун гостиницаҕа олорор, отельгэ олорор дии бэйэтэр буоллахпытына, ону андугабыт чэ сыаната добуочча буолааччы, бит түүн иһигэр уон тыһыынча, уон биэс тыһыынча, һэттэ тыһыынча, иһин бир охсон тахсар быллаа дии. Ол иһин былана биһиги Airbnb-ден олус үчүгэй сыһыарыны булбуппут. Телефоҥҥа сыһыары, приложение. Манна үчүгэйэ диэн һэ простой дьон бэйэлэрин квартираларын куортамҥа биэрэллэр. Оата холобура биирдии-иккилии тыһыынчаҕа түүн иһин эһиги ол дьиэни куортамнаан ылыаххытын сөп. Ону үчүгэйи диэн хайда эрэ дьиҥнээх киһи олоҕуран олороҕун. Ол ханнык эрэ простой таас дьиэҕэ, квартираҕа аттыгар олорор ыаллардааххын, бараҥҥын продукталаһан кэлэҕин, ас атыылаһаҕын, аны олорор буоллаххына асардааҥ аһылыккын бэйэҥ буһарыныаххын сөп, киэһээҥҥи аһылыккын бэйэҥ буһарыныаххын сөп. Онтукан эмиэ бу иһин бир көмөлөһөр буллаат иһэ хаччы өттүтүнэн ылан көрдөххө онно кыра олоох буллаххына тутун харсар даайа оҕор хааһын орорун ордук буллаат бу рестораҥҥа кафеға хыһыджахтааҕар миин буһарагын сахаҕотугар ол иһин биһи ону ол сөбүлээтипет онна аныгыскы даҕаны туһанар булукпут тиммит ханатыбыт Онна дьиҥнээх хадэ эрэ куоракка холобура Гонкоҥу олордубут. Биһи ону бэйэбит бараммыт ырынакка баран кэлэбит, маҕаһыыҥҥа сылдьабыт, килиэйи пыталаһабыт, продукталаһан кэлэбит, мал саллабыт. Онтукабыт барыта хадэ эрэ простой олох курдук. Хадэр Гонкоҥҥа тиийэн кыратык олорон кэлбит, олохсуйбут дьон курдук хананныбыт бэйэбитин. Аны туран, дьэ, дьон ханна эрэ айаннаатаҕына, хаамай элбэх үгүн хаччытын туохха барыыра булуой? Биллэн турар маҕаһыыннааһыҥҥа, табаар атлаһыытыгар, шоппинг диэҥҥэ, дьэ дьон тиийэн наһаа ымсыырар, хаҥа-малы салатылаһыан баҕарар, таҥас-сап, туох порталах киһини ымсыырдар курдук. Ол эрээри бу итиччэ атын дойдуга тиийэн баран, итиччэ ыраах айаннаан баран, бу дьон сыһыанын көрбөккө, бу атын эйгэ диэн тугуй, атын олох диэн тугуй, дьон хайдах олорор эбитий тугу гынар эбитий хайдах бэйэ бэйэлэрин кытта алтыһаллар эбитий ону интириэһиргии көрбөккө туох баарын бу сөхпөккө бу тиийэн табаар атыылаһан таҥас-сап ылан маҕаһыыннарга уочаракка туран мал-сал сосуһааһынан дьарыктаммыт мен санаабар тохту үчүгэйэ суох тиһаныыбын ол иһин биһиги ааспыкка бу бара сылдьаммыт гонкоҥҥа оҕолорбуту кроссовка ылбыппыт эрэ уоннаттан туу ылбатахпыт улахан тоҕо диэтэххэ чэпчэкитик онну-манна ымсыырбакка сыддьар механалар наһаа үчүгэй бу оноҕор аныгы олоххо Отто бу биһи тугу баҕар интернетин наада боллаана хакастаан ылар кыахтаахпыт. Биһи да бэйэбит кураптыгар даҕаны бастаангыттан айанга бараары хадьаммыт биһиги Гонкоҥҥа антах олорор ким эмит биһигини көрсөн куорат ис туругун, ис эйгэтин кэпсиир киһи баара буоллар олус үчүгэй буолуо дии санаабыппыт. Ол баҕаттан туристар диэн сыһыарыыны киирэммит көрөммүт Россияттан сылдьар хэттэ сыл тухары Гонкоҥҥа олорбут гид кыыһы буламмыт кинини кытта көрсүбүппүт

Биир былыргы Кытай үгэһэ баар эбит хаалан турар чыычааҕы эн ылаҥҥын көҥүлгэ ыыттаххына эн олоҕун тупсар аныгыскы олоҕун өссө үчүгэй буолар диэн ону биһи көрөммүт үтүктэммит чыычаах ырынагын буламмыт анаан-минээн биэс устуука кырачаан чыычаахтары атылаһаммыт көҥүлгэ ыыппыппыт хайдах эрэ хааллан турар көтөрдөр эмискэччи халлаан ити кыырайы көппүттэригэр киһи бэйэбит ону көрөммүт олус үөрбүппүт ын астымыппыт Диснейленд диэн олус үчүгэй оҕо саас дойдутугар бара сылдьыбыппыт. Ол оҕолорго эрэ дим буолбатах, улахан киһи эмиэ онно сырыттаҕына бэйэтэ оҕо сааһын саныыр, бэйэтэ оҕо курдук үөрэр-көтөр. Олус үчүгэй эйгэ, дьиэ кэргэн эйгэтэ. Ийэ, аҕа, эбэ, эһэ, оҕолор барыта сырдык, ыраас, олус кэрэ.

Гонкоҥҥа тиийэн мин биир кырачаан баҕа санаам толбута. Бу билигин сорох дьон карта желаний диэн оҥорооччулар баҕа санаа картата диэни оннук курдук миэхэ эмэ баар онно биир хартыына айанан турбута бу омук иһигэр тиийэммин хаһан эбит ас астыыры үөрэххэ садьыахпын баҕарбытым мастер класс диэҥҥэ ол иһин эдиттэн билэмнэнэммин интернеттан буламмын суруйтараммын Бай диэн олус үчүгэй бу асастыыр кулинарнай мастер-класстары ыытар тиийэммин үөрэнэммин тэбистэҥҥэ бу омук дьонун кытта сылдьаммын ырынактан табаар атылаһан ас атылаһан баран тиийэн аспытын буһаран кэпсэтэн-ипсэтэн билсиһэн алтыһан наһаа үчүгэйдик үөрэн-көтөн дьиэбэр бэйэм тиийбитим бу үөрэтэр учуталым паатта диэн кини бэйэтэ таиландтан сылдьар Уонна араас куораттарга олорбут үрдүк үөрэхтээх архитектор эрээри Хөбүлүүр дьарыгым кулинария диэн ас астааһын диэн дьэ анаан-минээн бэйэтэ бизнес тэрэммит эбит Гонкоҥҥа. Гонкоҥҥа ол санаан бизнес арыйааһын, бэйэ дьыаланы арыйааһына арый атын дойдулардааҕар судургу соҕус диэн миэхэ кэпсээбитэ. Эдэрэ маннык хааман иһэн саҥара-саҥарабын бэйэбин көрө-көрө уста-уста барарым хайдах эрэ дьиктибэ кыртык кыбыстабын аан бастакыбын маннык гынабын ол эрээри маннык гымматахпына дьиэбэр тиийэн баран

Бүгүн анаан минэн бэйэм тахсыбытым. Бэйэм баран иһэбин курутун айыңа һартахпына кэргэним баар болар аттыбар кэргэмим батыһа һычабын. Ол иһин суолу үгүн өйдөөн халбаппын. Ол хаҥата батыһа һычабын. Хайда кэлбиппин да билбиппин, ханна барарбын да билбиппин. Ол иһин хас биирдэ киһи маннык бэйэри тахан айыңа һыдьан хоотоҕун этинэн хаанынан бэйэтэ хуолу көрдөҕүнэ, биллэҕинэ биирдэ

Бүгүн куһаҕан оҥорбоппун. Туга тиэмэтэ түмүккэ дьон тоҕо бу айанныырый сири-дойдуну кэрийэрий бириэмэтин кэрэйбэккэ мунньубут үбүн харчытын мал-сал оҥорон бу тутан хабан ылбакка тоҕо айанныырый тоҕо көрөрүй истэрий тоҕо интэриэһиргиирий Мин ханаабар хас киттии киһи ити ыйтыыга бэйэтэ эппиэттээҕэ буолуо. Онтон мин эппиэттиир эбит буоллахпына, мин атын дойдуну эрэ көрөбүн, бэйэм уларыйабын эрэ буолбатах. Итинник айан кэнниттэн кэллэхпинэ, мин бэйэм олохпун атыннык көрөбүн. Бэйэм олохпун хайда эрэ тэйэн баран ыраахтан көрөр курдук буолабын ол иһин миэхэ айан диэн күндү араас санааҕа кэлэбин онон мин кэпсээбитим баҕар кимиэхэ эмит туһалаабыта буол диэн эрэнэ хаалабын наһаа сэмэлээбэттик тик буоллар диэн көрдөһөбүн тоҕо диэтахха маҥнайгы устуум буолар сыыһам халтым элбэх буолуо аны бырастыы гыныҥ эһиги үтүө санааҕытын туһалаах сүбэлэргитин күүтүөҕүм уонна көрсүөхпүт диэн эрэнэбин уонна туох баар үчүгэйи баҕара хаалабын